Hello, me mama kwa vadeba kwa kumai TV so. Me da mo ase sɛ mo agye brɛ na mo hwɛ ɛyɛ ɛnɛ video yi. Ɛnɛ ɛnɛ me ne mo yɛ tɔɔ kakra. Ɛnɛ yɛn nyinaa nim sɛ ɛnɛ yɛ Christmas Eve ɛwɔ Ɛyɛ ewiase afanan nyinaa. Ɛyɛ kuro biara a wɔdi Buronya no deɛ. Ɛnnɛ, woba Ghana ha nom a, yɛbɛka sɛ ɛnnɛ 24th na yɛsi ɛyɛ Buronya dua. Ɛno nti no, magye berɛ apɛ berɛ atumi aba ɛyɛ Kumase Adum. Yɛn nyinaa nim sɛ Adum yɛ beaeɛ bi a Ɛba no dwadie sɛ Kumasi hanom dwadie akɛseɛ akɛseɛ ɛrekɔ so paa no a, ɛyɛ a na ɛyɛ adum mmɔnten so. Ɛno nti na magye berɛ na ɛɛm meyɛ ɛyɛ saa tɔɔ yi nkanka ne mo a mowɔ amanɔne ɛɛ mopɛ sɛ mohu sɛnea ɛnɛ Christmas Eve, 24th, si teɛ wɔ ɛyɛ um, Kumase ti na mabɔ mmɔden a mede ɛyɛ saa ɛyɛ dwumadie yi ɛrebrɛ mu nti saa mmerɛ yi sɛdeɛ medi kan ɛsi kaeɛ no mewɔ adum adum na saa mmerɛ no mewɔ nti yɛahwɛ a ɛyɛ traffic situation ɛna ɛwɔ hanom traffic akye yɛn nyinaa yɛ nim ɛnɛ akɔ akɔ yɛ christmas eve ne deɛ ɛti mo a mo ho biribiara yɛ christmas tree na ɛwɔ wɔ ha nom no woduru asammerɛ a adwadie ɛrekɔ so as usual sɛdeɛ nyinaa yɛsi anim wɔ ɛyɛ adum no dwadie ɛrekɔ so. Na ɛnɛ deɛ ɛyɛ nwanwa kakra sɛ traffic no ɛyɛ moving traffic because mmerɛ kakra yi ni no traffic no incoming ne outgoing nyinaa te a na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa but ɛnɛ no yɛhu ne sɛ ɛyɛ moving traffic. Ɛyɛ moving traffic ɛwɔ adum nti no yɛbɛbɔ KMA foɔ aba so sɛ ɔmo atumi ahwɛ na ɛyɛ ɛna kakra ni traffic ɛkyeeyɛ ɛwɔ ha nom no ɛnɛ ɛyɛ 24th nso yɛnhu ne saa koraa ɛwɔ ɛyɛ adum nti monhwɛ mo ani so adeɛ nkanka ne mo a mowɔ amanɔne no aburokyirifoɔ. Baabi biara a wohwɛ ɛyɛ saa dwumadie yi ɛfiri ɛɛ monhwɛ mo ani so adeɛ ɛwɔ ɛyɛ Kumase adum. Yɛbɛto yɛ bo afam kakraa ɛde akɔ akɔ dua ɛyɛ anaasɛ yɛde akɔ akɔ pie ɛyɛ um, kagyetia. na yɛde dwumadie no asi. Tuduri anom a. Oh, okay, nti na meka no sɛ traffic ne move no yɛduru hanom a yɛhu ne sɛ ɛyɛ obi gyina hanom a ɔredirecte traffic no ɛno nti na ama ɛyɛ traffic no ɛflow saa no yɛ nipa no gyina ɛhɔ nom a ɔdirect traffic nti na traffic no ɛflow saa no ɛno ɛyɛ ntia ɛno nti na ama traffic no ɛflow saa no anom yɛ melcom anim mo a mo hu sɛ ɔmo ayiyi ɛyɛ christmas christmas hampers. a na ɛwɔ hanom bebree no, Christmas hampers na ɛwɔ ɛhanom no bebree no. Enti no, ɛɛ mɛkɔ so ara na makae o, mɛkɔ so ara na makae mo sɛ ɛnɛ yɛ 24th ɛwɔ Kumase, 24th ɛwɔ Kumase. Situation no nie, ɛɛ yɛbɛbɔ KMFoɔ aba so sɛ. Ɛyɛ Deɛ wɔbɔ KMA foɔ aba so sɛ ɛyɛ ɛnɛ 24 wohu sɛ traffic no ɛwɔ ɛyɛ kurom obiara ɛredi ne dwuma sɛdeɛ ɛsi ɛsɛ ɛti ɛbɛhwɛ side yɛ anom ahu ɛyɛ Christmas hampers a ɛyɛ amamanfoɔ ɛyi obiara nom kyerɛ um, Normally yɛbɛka sɛ o wɔn hyehyɛ as gift na wɔn de akɔ akɔma wɔn adɔfo nom. Ti this is a situation this is a situation. Um, yɛbɛkɔ so ara na yɛafɛm yɛafɛm ti mo a mohwɛ adwadi a ɛrekɔ so na mohwɛ sɛnea amanfoɔ asi ahyehyɛ wɔn nneɛma na eh, wɔn retɔn a na ɛkyerɛ sɛ buronya no. Ɛnnɛ yɛ Buronya dua sɛdeɛ yɛka no da biara no. Ɛnnɛ yɛ Buronya dua. Ɛnnɛ yɛ Buronya dua. Ɛnnɛ na yɛsi Buronya dua. Ma menka ne saa. Ɛnnɛ ɛna yɛsi ɛyɛ Buronya dua. Eti yɛbɛkɔ so a yɛbɛkɔ so a na yɛakɔ na. Yɛde adum akyerɛ mo saa mmerɛ yi adum ɛna me nam ɛwɔ ɛyɛ Kwakumai TV so saa mmerɛ adum ɛna me nam tia obia obia obia ɛyɛ ne business obia ɛyɛ ne business sɛdeɛ um, ɛsi ɛteɛ pɛpɛɛpɛ obia ɛyɛ ne business na adeɛ adeɛ a ɛyɛ nwanwa yie paa ɛne sɛ ɛkwan no mu da hɔ Adeɛ wei ɛntaa nsi sɛ ɛnɛ paa 24th anka wobɛhwɛ na amanfoɔ aba obiara um, ɛretɔ ne nneɛma wɔn wɔn apakepake wɔn ka sɛ sisi baabi anka ɛni kwan sɛ ɛsi ɛsiane sɛ um, wɔwura shop bi anaa store bi mu na wɔretɔ ne nneɛma nti no um, wɔbɛpake na watɔ ne nneɛma yɛ saa na ɛde traffic na aba kurom nso ɛnɛ no ɛnɛ no ɛnɛ no um, This is the traffic situation. This is the traffic situation. Ɛwɔ ɛyɛ ɛdum saa mmerɛ yi abira mi kasa yi. Yehu ne sɛ ɛkwan no mu da hɔ yie papaapa. Ɛkwan no mu da hɔ yie papaapa. Ɛna wɔn a wɔn ɛtɔn wɔn nneɛma no nso so no um, ɛtɔn abira. Ɔhaw biara nni mu. Nti yɛbɛkɔ so ara na yɛafa mu kakra, yɛbɛkɔ so ara na yɛafa mu kakra. Na mekae wo, baabi biara wohyɛ me firi biara, adum, Kumasi adum na saa mmere no um, yɛwɔ no. A yɛkeka kɔ ɛyɛ kegyetia saa mmere.

nti no na meka so mekɔ so akae mo nti saa mmerɛ yi baabi a yɛba abɛpie no ɛyɛ ɛyɛ kegyetie nti mɛdane me ho kakra no mahwɛ ɛɛ ahanom no sɛnea ɛsi ɛteɛ saa mmerɛ ɛwɔ ahanom nipa ɛnhyɛ da ɛnni kurom sɛdeɛ anka yɛ expect sɛ ɛnɛ 24 ɛbɛba no nipa ɛnhyɛ da ɛnni kurom saa sɛ anka ɛnɛ 24 ɛbɛba no Um, enti no, sɛ w'ani gu so a, saa mmerɛ yi, um, yɛyɛ firi adum anaa yɛfiri adum anesa na yɛnhwɛ ɛyɛ kegyetia ne ne mmɔnten nso so ne yɛnhwɛ sɛnea ɛhanom no nso so no ɛbɛsi akɔ ɛhanom nso so no bɛsi akɔ me deɛ mɛkɔ so anom abɔ ɛyɛ km mpanimfoɔ aba so sɛ ɛnɛ ɛnɛ the traffic situation ɛwɔ kumase anaasɛ ɛdum to be to be specific no ɛyɛ very very very very encouraging ɛyɛ very very very very encouraging ɔba ha no mu a the traffic situation over here ɛyɛ very very very very encouraging. Nti saa mmerɛ no yɛbɔ mmɔden a na yɛawura ɛyɛ um, yɛbɔ mmɔden a na yɛawura ɛyɛ kegyetia yɛbɔ mmɔden a na yɛawura kegyetia hanom nso so no woduru a this is a situation a deɛ wohu sɛ nipa ɛwɔ hanom yie papaapa na wohwɛ ɛyɛ ɔmo a hanom nso so no ɔmo ɛtontɔn ɔmo nneɛma a na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Wohwɛ ɛhanom nso so, wɔn a wɔtontɔn wɔn nneɛma a, na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Eti buronya no, buronya no na um, yɛsi mu a ne sa, ɛnɛ yɛ 24th, ti wobɛ Kumasi a, preparation a amanfoɔ ɛyɛ, preparation a amanfoɔ ɛyɛ ɛwɔ ɛyɛ Kumasi abɔnten so, ɛna saa mmerɛ no wɔn ani gu so a wohu ɛyɛ boys yɛ wɔn gyina kwan ho a wɔtontɔn tontɔn wɔn ntaareɛ nneɛma no. Obiara ani abere because efi kyene kɔ. Um, wo maame ne wo papa wɔ nom a, they will call you. Wɔbɛfrɛ wo sɛ kwadwo afe aso pɛbiri brɛ. Eti no bɛkɔ so ara kae wo, bɛkɔ so ara kae mo no mabɔ mabɔ mo nkaeɛ. Ɛsɛ adum, ɛyɛ yɛfrɛ adum aba saa mmere ɛyɛ kagyetia. Eti baabi biara a wohyɛ ɛyɛ saa dwumadie yi firi biara no, um, yɛka kyerɛ wo Ɛsɛ this is the situation this is the situation nti no traffic no ɛna ɔhu sɛ ɛyɛ one side um, ɔmo ɔmo kɔ towards ɛyɛ kegyetia market hɔnom no ɛyɛ ɔnom no akye akye but ɔmo ɔmo firi kegyetia ɛwura ɛyɛ adum anaasɛ ɛfa baabi a ɛnam saa mmerɛ deɛ wohu ne sɛ ɛkwan no ɛda mu yie paa kyɛ sɛ Yɛn koraa no, yɛatumi abɔ mmɔden a yɛn nso so no yɛnam emu bi. Ɛnɛ dwumadie no deɛ yɛ kasa nko a, kasa nko a. Nti no, um, baabi bi a wohwɛ biara no mɛfa akwanya wei so na mede ama wo ɛyɛ merry christmas yɛde ma wo ɛyɛ merry christmas ɛfiri ɛyɛ kwakumai tv hɔ no yɛ nti woduru anom nso a wohu sɛ ɛyɛ obi gyina anom a ɔredirecte ɛyɛ traffic no ɔma yɛ adeɛ Wɔn ayɛ adeɛ yie papaapa. Wɔn ayɛ adeɛ yie papaapa. Eti no, wohwɛ a biscuit biscuit ne nneɛma na egugu anom a amanfoɔ ɛretɔn no. Um, nti yɛduru yɛ anom yɛduru yɛ a. Yɛdurui a, wɔn a wɔaba wɔn yiyi nneɛma akɔma wɔn mma. Wɔn a wɔaba wɔn yiyi nneɛma akɔma wɔn mma. Yɛmfa yɛmfa ɛhanom kakra na monhyɛ mo ani so adeɛ. Yɛmfa ha kakra na monhyɛ ɛyɛ mo ani so adeɛ. Saa mmerɛ yi baabi biara a wohyɛ firi biara. Um, kegyetia ɛna saa mmerɛ no um, yɛnam no. Sɛnea nneɛma esi ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Kumase mmɔnten so sɛnea nneɛma esi rekɔ so wɔ ɛyɛ Kumase mmɔnten so wɔn wɔn abae na ɛyɛ wɔn last day a wɔn ba bɛtɔn nneɛma de apɛ biribi kakra akɔ fie akɔhyɛ abusua wɔn wɔn aba nso wɔn ba bɛyɛ bronya shopping wɔn ba bɛdi ɛyɛ wɔn dwa de akɔ akɔma abusua no ɛɛ obiara bɛha bi. Obiara aba ha bi. Obiara aba ɛhanom bi. Enti no, mo a mohyɛ donkomi a mmaa yi rebɔ a, na ɛkyerɛ sɛ ɛɛm adwadie rekɔ so wɔ hanom yie papaapa. Adwadie rekɔ so wɔ hanom yie papaapa. Nti aburokyerefoɔ aburokyerefoɔ baabi biara a wohwɛ ɛyɛ saa dwumadie yi ɛfiri biara. Mekae wo sɛ Kwakumai TV na w'ani gu so a wohwɛ yi. W'ani gu so a wohwɛ yi. Ɛɛm sɛdeɛ nipa no asi abɔ dɔmpem wɔ anom no, mɛbɔ mmɔden ara na yɛapɔɔze na ɛbɛtoa so ti.